אין די לעצטע פאר וואכן האב איך באקומען א קאנסטענטלי א גאנצן צייט מעסעזשעס פון מענטשן וואס זיי האבן אויסגעהערט בעיקר די וואס זיי האבן אויסגעהערט די ערשטע שירעם, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס קומען יעצט אן און זיי פאנגען אן אויסצוהערן די אלטע שירעם, וואס דארטן האב איך אסאך ארום גערעדט וועגן אפשענס, ס'איז דא געוויסע וואס האבן עס אויסגעהערט און גענומען געוויסע סטעפס און זיי ווילן גיין אביסל טיפער אריין דערין און זיי האבן קוועשאנס און זיי שיקן מעסעזשעס, נארמאל באקום איך אסאך מאל מעסעזשעס פון טאטעל בעגינערס, פון פון משכילים וואס זיי פאנגען יעצט אן אויסצוהערן די שיעורים, ס'עפנעט זיך זיי פאר א וועלט, פאר זיי א וועלט פון אפשענס מארקעט, פון זאכן וואס זיי האבן נישט געוואוסט פארדעם, און בפרט זוכן אסאך אירע פרעגן איבער געוויסע סטרעטעדזשיס וואס ס'געט דיך געוויסע פלעקסיביליטי אדער קאסט עפישענסי, עניוועי, כ'באקום אסאך מאל אזעלכע מעסעדזשעס און די לעצטע פאר וואכן האב איך אפגעמאכט אפשר איז כדאי צוריקצוקומען אביסל צו די נושא פון אפשענס, כ'וויל נישט איבערגיין וואס אונז האמיר שוין גערעדט אין די פאריגע עפיסאדס, כ'וויל ענדערשער טרייען אריינצוגיין אביסל טיפער און מער עדווענסד זאכן, מער פרעקטיקל זאכן וואס אונז האמיר נישט אזוי סאך גערעדט די פאריגע מאל, סאו לאמיר טרייען אפשר פאר א עפעס אנגיין פאר אפאר וואכן, קודם היינט גיי איך טרייען בעזר השם צו אנפעקן געוויסע פאוערפול סטעפס פאוערפול קאנסעפטס וואס איך וויל טרייען צו צולייגן אויף דעי טו דעי זאכן וואס מענטשן קענען הנאה האבן. וואס איך גיי היינט ארום רעדן איז איבער א קאנסעפט וואס ווערט אנגערופן סינטעטיקס. קודם וואס מיינט סינטעטיקס? אקעי לאמיר קודם רעדן פון דעם, וואס מיינט סינטעטיקס? אין דזשענערל, היי לעוועל, סינטעטיקס מיינט בעסיקלי נאכמאכן א זאך וואס איז כאילו די זאך וואס דו ווילסט טון באט ס'נישט די זאך וואס דו ווילסט טון. למשל אז איך וויל קויפן סטאקס כ'קען, לאמיר זאגן א סטאק איז ווערט פינף הונדערט דאלער א שעיר, איך וויל קויפן הונדערט שעירס, הונדערט מאל פינף הונדערט דאלער איז פופציג טויזנט דאלער, קאסט מיך די סטאק פופציג טויזנט דאלער. שאלה איז וואס קען איך טון מיט אפשענס פאר ווייניגער געלט צו האבן די עקזעקט זעלבע ריזאלט כאילו איך וואלט ווען געקויפט א סטאק. סאו איך וויל מאכן א שפיגל פון די סטאק אז ווען די סטאק גייט ארויף זאל איך מאכן געלט אזוי ווי די סטאק גייט ארויף, ווען די סטאק גייט אראפ זאל איך פארלירן אזוי ווי ווען די סטאק גייט אראפ, אבער איך וויל עס נישט טון מיט סטאקס איך וויל עס טון מיט אפשענס און דאס קען איך טון דורך סינטעטיק, סאו א סינטעטיק סטאק דאס מיינט איך גיי טון זאכן מיט אפשענס כאילו איך טו עס מיט סטאק, מיין עקספיריענס מיין עקספאוזשער צו ריווארד און צו ריסק, מיין מיין אויסגעשטעלטקייט, עקספאוזשער מיינט יא אויסגעשטעלטקייט, איך בין אויסגעשטעלט צו באקומען געלט אדער צו פארלירן געלט, איז עקזעקטלי כאילו איך וואלט ווען געקויפט די סטאק, אבער איך קען עס טון מיט ווייניגער געלט, פארוואס? ווייל איך טו עס מיט סינטעטיק סטאק, סינטעטיק סטאקס איז דורך טון געוויסע זאכן אין אפשענס וואס אזוי קען איך אקאמפלישן די זעלבע גאול, יא קלאר דאס איז סינטעטיקס, יעצט כ'גיי, פאר איך גיי אריין גיין אין די קאנסעפט וויאזוי מען קען טון געוויסע זאכן, מיין איך ס'וואלט געווען כדאי שנעל צו געבן א חזר איבער וואס איז אפשענס בכלל. אפשענס איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא א קאל אפשען און ס'איז דא א פוט אפשען. א קאל אפשען בעיסיקלי מיינט אז דו האסט די רעכט צו קויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז, און די ווער קויפט א קאל אפשען? איינער וואס ס'פילט וואס ער האלט אז ער אז ער פארשטייט אז די סטאק גייט ארויפגיין קויפט ער א קאל אפשען. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער לאמיר רעדן פון ריעל עסטעיט איך האב ליב אייביג צו מאכן די משל פון ריעל עסטעיט לאמיר זאגן אז די ס'דא א הויז וואס איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער און די האלטסט אז ס'גייט ווערט זיין הונדערט פופציג טויזענט דאלער סאו אנשטאט צו קויפן די הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער כדי די זאלסט האבן די אפערטוניטי פון גראוט צו הונדערט פופציג טויזענט דאלער גייסטו צו די בעל בית פון די הויז און די זאגסט אים קוק אן דו האסט א הויז וואס איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער, דו האלטסט נישט אז ס'גייט ארויפגיין, אקעי איך גיי דיר יעצט געבן טויזענט דאלער און געב מיך די הבטחה אז פאר די נעקסטע זעכציק טעג אויב די הויז גייט ארויפגיין אין וועליו קען איך באקומען די הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער. סאו אין אנדערע ווערטער וואס ס'געשענט יעצט איז ווייל דו האסט די הבטחה פון אים אז פאר די נעקסטע זעכציג טעג קענסטו קויפן די הויז פאר הונדערט טויזנט דאלער איז עני אפרישיעשאן פאר די הויז עני זאך וואס די הויז גייט ארויף אין וועליו איז דיין ריווח ס'האט דיך געקאסט נאר טויזנט דאלער האסט נישט געדארפט צאלן קיין הונדערט טויזנט דאלער פאר די פאר די הויז אויב זי קען צאלן טויזנט דאלער פאר די אפשן און דו האסט די ריווח סאו באמת האסטו יעצט די זעלבע עקספיריענס פון אפרישיעשן אויב די הויז גייט ארויף אבער דו האסט נישט די זעלבע ווייל דער וואס ס'קויפט די הויז קויפט עס פאר הונדערט טויזנט דאלער ס'גייט ארויף צו הונדערט פופציג האט ער געמאכט פופציג טויזנט דאלער ד, טאקע אויב ס'גייט ארויף צו הונדערט פֿופֿציק קענסטו עס דעמאלטס קויפן פאר הונדערט און דו האסט אמאל געמאכט די ריווח פון די פון די פופציג טויזנט דאלער באט געדענק אז דו האסט באצאלט פאר דעם טויזנט דאלער סאו עס גייסט נאר מאכן נײַן און פֿערציק טויזנט דאלער סאו כ'קען עס נאכנישט אנרופן ס'איז אינטערעג כ'קען דיר נאר סתם דערציילן אז דו האסט א קאל אפשן. אקעי? האסט א אפשען צו קויפן די הויז, נאר טויזנט דאלער וועט מאכן נײַן און פֿערציק טויזנט דאלער, ס'זעט אויס סאך א בעסערע דיל ווי הונדערט טויזנט דאלער זאל מאכן פֿופֿציק, אבער ס'איז נאך אלץ נישט די זעלבע, וואד יו אגרי? אקעי דאס הייסט א קאל אפשען. באלד עמער צוריקקומען וויאזוי ס'קען יא זיין א געהעריגע סינטעטיק, אבער פארשטיי דאס איז נישט קיין סינטעטיק, ווייל ס'איז נאך אלץ טויזנט דאלער ווייניגער ווי ווען דו האסט וואלסט ווען געקויפט די הויז אליין. יעצט לאמיר גיין צו א פוט אפשן, פאר איך גיי צו פוט אפשן לאמיר צוריקגיין צו די קאל אפשן, סאו בעסיקלי איך האב געקויפט די הויז די אפשן פון די הויז אונער פון די באלעבאס בעל הבית ער אונט די הויז איך האב אים געגעבן טויזנט דאלער סאו ער האט פארדינט טויזנט דאלער אבער ווען די הויז גייט ארויס צו הונדערט פופציג האט ער גארנישט פון די ריווח פון די פופציג טויזנט דאלער ווייל אלעס גייט צו מיר ווייל ער מוז מיר געבן די הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער קע סאו ס'איז דא א אפשען בייער און א אפשען סעלער איך בין געווען די אפשען בייער איך חיים עקשטיין איז געווען די אפשען בייער די באלבאס איז געווען די אפשען סעלער ער האט באקומען פון מיך טויזענט דאלער כדי ער זאל מיר כדי ער זאל מיך וועלן געבן די הבטחה דאס איז א קאל אפשען יעצט גייען מיר גיין צו א פוט אפשען און באלד קען מען גיין מאכן זעהן צו מאכן א שיינע פאזל פון די גאנצע זאך צו זעהן וויאזוי די אלע זאכן זענען וויאזוי די אלע זאכן קען זיין א סינטעטיק סטאק פירטשעס, אנשטאט צו קויפן א סטאק זאלסטו קויפן זאלסטו טון געוויסע מאווס און אפשענס כדי צו האבן אזוי ווי למשל א סטאק. ביי די וועי אז דו האסט עני קוועשאנס איבער די נושא אדער דו ווילסט מען זאל אדרעסן וואס דו פרעגסט, מען זאל קוקן צו ס'איז א זאך וואס די עולם קען בענעפיטן פון עס, שיק א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. סאו א פוט אפשען, און ביי די וועי, סינטעטיקס, כ'זאג סתם אז מ'רעדט פון דעם, איר זאלט וויסן שוין פאר אפאר יאר וואס איך טרעיד כמעט נישט קיין סטאקס, איך האב סטאקס וואס איך בין, כ'פלעג זיין אינוואלווד אסאך מיט סטאקס, היינט כמעט יעדע זאך וואס איך טו אין די סטאקס גייט מיט אפשענס דורך סינטעטיקס, און דאס איז אויך וואס איך טיטש פאר מיינע פרייוועט סטודענטס, ממש צו טון די זאך אויף סינטעטיקס, ווייל אויב דו ווייסט וויאזוי מ'טוט עס, קענסטו בעזר השם, מימיקן א סטאק אן דעם וואס דו זאלסט דארפן אריינלייגן אזוי סאך געלט אין ריסק, און אן דעם וואס דו זאלסט דארפן ארויסנעמען אזוי סאך געלט פון טאש. אבער פארשטיי אויך אז אויב דו ווייסט נישט וואס דו טוסט קען עס זיין סאך מער ריסקי. סאו נישט צו פארשטיין וואס מען טוט איז לוינט זיך עס נישט. סאו וועגן דעם בין איך דא דיך צו געבן די נאלעדזש אז דו זאלסט אנהייבן צו פארשטיין און דאס קענען נאכדעם גראבן טיפער און זען וויאזוי אונז קען מיר דיך העלפן דורך די שירעם צו טראגן דאס ווייטער ותן לחכם ויחכה מועד. אקעי, לאמיר גיין צו א פוט אפשן. וואס איז א פוט אפשן? א פוט אפשן בעיסיקלי גיבט די רעכט פאר דיך צו פארקויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז. ביי די וועי, ווען איך האב פריער געמאכט די משל, א מענטש האט א הויז, פיין, אבער ער קען דאס פארקויפן אפילו ער האט נישט קיין הויז. ער קען פלעין האבן געלט אין זיין אקאונט אדער ער קען האבן אנגעגרייט געלט אז דזשאסט אין קעיס ס'גייט טאקע קומען אז ער גייט מיר דארפן פארקויפן די סטאק פאר הונדערט די הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער זאל ער האבן פון ווי צו קויפן די הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער סאו ער מוזט נישט עכט האבן סטאקס קענסט האבן געלט וואס איז ווערד וויפיל די הויז איז ווערד אין אונזער פאל וויפיל די סטאק וואס ער מוז מיך פארקויפן איז ווערד קלאר? כ'האף אזוי. נעקסט. וואס איז א פוט אפשן? א פוט אפשן איז בעסיקלי ס'געט דיך די רעכט צו פארקויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז, און די פרייז הייסט די סטרייק פרייז, סאו ווען נוצטו א פוט אפשן? אויב דו האלטס אז ס'גייט אראפגיין די סטאק, נוצטו א פוט אפשן, קויפסטו א פוט אפשן, און לאמיר צוריקגיין צו אונזער משל פון די הויז, האסטו א הויז וואס ס'ווערט הונדערט טויזנט דאלער, אקעי, דו האסט א הויז וואס איז ווערט הונדערט טויזענט דאלער, אקעי, און אגעין איך זאג נאכאמאל מוזט עס נישט האבן, ס'איז גענוג אז דו האסט געלט, באט איך האלט אז די סטאק אז די הויז גייט אראפגיין אין וועליו צו פופציג טויזענט דאלער, יעצט איז עס ווערט הונדערט, איך האלט אז ס'גייט אראפגיין צו פופציג טויזענט דאלער, סאו וואס זאל איך טון כדי צו קענען בענעפיטן פון די פופציג טויזענט דאלער דראפ וואס ס'גייט, פארשטייט זיך קויפן די הויז קען איך נישט יעצט, ווייל איך האלט אז ס'גייט ארויף, איך וויל נישט קויפן די הויז, איך האלט ס'גייט אראפגיין אין וועליו, פארוואס זאל איך קויפן א הויז? וואס איך קען טון איז, איך קען שארטן די הויז, אקעי? שארטן, יעצט געדענקטס נאך פון די ערשטע שיעורים וואס ס'מיינט שארטן? שארטן מיינט בעיסיקלי, איך קען גיין צו איינעם וואס האט די אזא הויז, אקעי לאמיר זאגן ס'איז דא טויזנט אזעלכע הייזער, איך גיי צו איינעם וואס האט אזא הויז, וואס ער פלאנט צו האבן די הויז לאורך ימים ושנים טובים, פאר הונדערט זיבעציק יאר גייט ער האבן די הויז, איך זאג אים קוק אן, דו פלאנסט צו האלטן די הויז, בארג מיך די הויז, בארג מיך די הויז, און וואס איך גיי טון, אקעי, קוקסט מען בארגט א הויז, אקעי, ס'איז, אויף די משל איז עס גוט, אויף די נמשל איז עס נאך בעסער, סאו, דו בארגסט מיר די הויז, וואס די הויז איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער, יעצט בין איך שולדיג פאר דיר א הויז, איך בין דיר נישט שולדיג הונדערט טויזנט דאלער, איך בין דיר שולדיג א הויז, האסט מיר געבארגט א הויז, איך דארף דיר צוריק געבן איידענטיקלי די זעלבע הויז, סאו, האסט מיר געבארגט די הויז, גיי איך און איך פארקויף. פאר מענטשן, כ'האב א הויז פון הונדערט טויזנט דאלער, ווער וויל עס קויפן? איינער קומט און ער קויפט פון מיך די הויז פאר הונדערט טויזנט דאלער, אבער איך בין שולדיג יעצט אזא מין עקזעקטלי איידענטיקל הויז פאר פלוני אלמוני וואס האט מיר געבארגט די הויז. סאו, פארשטייט זיך ער בארגט מיר עס נישט אן קיין סעקיוריטי, באט ער האט מיר געבארגט די הויז, סאו יעצט איך בין געווען גערעכט, די הויז איז אראפגעפאלן אין וועליו צו פופציג טויזנט דאלער, גיי איך צו די מארקעט און איך קויף צוריק די הויז פאר פופציג טויזנט דאלער אדער אזא מין הויז, פלוני אלמוני גייט נישט אן די הויז, ער דארף די עיקר צו זיין עקזעקטלי די זעלבע הויז, סאו איך קויף די הויז פאר פופציג טויזנט דאלער, איך גיב צוריק מיין הלוואה און כ'האב פארדינט פופציג טויזנט דאלער, פארוואס? ווייל כ'האב קודם פארקויפט פאר הונדערט, כ'האב שפעטער צוריקגעקויפט פאר פופציג. דאס מיינט שארטן סטאק, אקעי? איך האב גערעדט פון ריעל עסטעיט באט ס'מיינט שארטן סטאק. יעצט איך וויל נישט גיין בארגן א הויז פון הונדערט טויזנט דאלער פון איינעם ווייל ס'ריקווייערט פון מיך זייער אסאך געלט כדי דאס צו קענען טון. סאו וואס קען איך טון כדי נישט צו דארפן בארגן א פיזיקל הויז איך זאל קענען דאס טון מיט א אפשן גיי איך און איך קויף א פוט אפשן, סאו א פוט אפשן זאגט בעיסיקלי אז איך קען קומען צו איינעם, לאמיר זאגן איך קום צו פלוני אלמוני און איך זאג פאר פלוני אלמוני הער מיך צו מיסטער פלוני אלמוני איך האלט אז די סטאק גייט אראפגיין, איך האלט אז די הויז גייט אראפגיין אין וועליו, געב דו מיר א גערענטי אז איך קען דיר עס אייביג פארקויפן פאר הונדערט טויזנט דאלער, ער זאגט וואס עפעס זאל עס אראפגיין, ס'איז ווערט הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז א סאליד הויז, ס'גייט בלייבן אייביג ווערט הונדערט טויזנט דאלער, זאג איך אים נאו פראבלעם, געב דו מיך א א א הבטחה, איך צאל דיר טויזנט דאלער, געב דו מיר א הבטחה עני טיים איך וויל פאר די נעקסטע זעכציק טעג קען איך דיר פארקויפן די הויז פאר הונדערט טויזנט דאלער, נאו פראבלעם איך געב דיר א הבטחה קענסט מיך עני טיים פארקויפן די הויז פאר הונדערט טויזנט דאלער, יעצט בין איך געווען גערעכט, די סטאק איז אראפגעגאנגען, די הויז איז אראפגעגאנגען ס'ווערט יעצט נאר פופציג טויזנט דאלער, קויף איך די הויז פאר פופציג טויזענט דאלער און איך קום צו פלוני אלמוני איך זאג אים העלא האסט א הבטחה פאר מיר דו האסט מבטיח געווען דארפסט דארפסט אפקויפן מיין הויז פאר הונדערט טויזענט דאלער סאו מוז ער עס קויפן פאר הונדערט טויזענט דאלער האב איך פארדינט וויפיל? כ'האב פארדינט די פופציג טויזענט דאלער כ'האב עס געקויפט פאר פופציג כ'האב עס פארקויפט פאר הונדערט מיינוס כ'האב געדארפט באצאלן פאר דעם הונדערט טויזענט דאלער יעצט אבער טראכט אריין אז דער פלוני אלמוני האט דערלייגט נײַן און פֿערציק טויזנט דאלער ווייל ער האט יעצט געדארפט באצאלן פאר א הויז הונדערט טויזנט דאלער וואס אין די מארקעט איז עס נאר פֿופֿציק טויזנט דאלער האט ער דערלייגט נײַן און פֿערציק טויזנט דאלער ס'איז דא א אפשען בייער און ס'איז דא א אפשען סעלער אויב די פארשטייסט דאס לאמיר שנעל צאמנעמען די צוויי זאכן יעצט און מ'גייט פון דעם מאכן א סינטעטיק סטאק סאו ס'גייט אזוי די מעשה די מעשה גייט כ'צאל טויזנט דאלער ביי די וועי, דאס איז א שיעור וואס איך וואלט רעקאמענדעד זאלסט עס הערן צוויי דריי מאל ביז ס'ליגט דיר אריין אין קאפ, פרעג מיך אבער קוועשאנס אויף עס, און איך וועל בלי נ די טרייען צו בויען ווייטער אויף דעם וואס אונז שמועס מיר. סינטעטיק סטאק, וואס טוט סינטעטיק סטאק? סינטעטיק סטאק בעיסיקלי זאגט אזוי, דו. האלטסט אז די מארקעט גייט אראפגיין? דו וואלסט יעצט געוואלט קויפן שעירס פאר פֿינף הונדערט דאלער, פֿינף הונדערט דאלערדיגע שעירס, הונדערט שעירס לאמיר זאגן, ווייל א אפשענס קאנטראקט מיינט הונדערט שעירס, סאו איין קאנטראקט רעפרעזענט הונדערט שעירס, סאו דו וואלסט ווען געוואלט יעצט אינוועסטן פֿופֿציק טויזנט דאלער צו קויפן הונדערט שעירס פאר פֿינף הונדערט דאלער, דאס איז פֿופֿציק טויזנט דאלער, וויאזוי קענסטו האבן עקזעקטלי די זעלבע עקספיריענס אן דארפן אריינלייגן די הונדערט די פופציג טויזנט דאלער. סאו דא האסטו א איידיע. קויפסט למשל איך גיי צוריק גיין צו די משל פון די הויז, אקעי יו נאו וואט ניין לאמיר בלייבן מיט די סטאק יעצט, די סטאק איז ווערט פינף הונדערט דאלער, לאמיר זאגן דו האלטסט אז עס גייט ווערן ווערט פינף הונדערט און פופציג דאלער. סאו דו קויפסט א אפשן, א קאל אפשן, אז דו קענסט עני טיים פאר די נעקסטע זעכציג טעג קויפן די סטאק פאר פינף הונדערט דאלער. אקעי? לאמיר זאגן דו צאלסט פאר דעם טויזנט דאלער, כ'מאך סתם א סימפל משל, טויזנט דאלער, וואס איז געשען יעצט אז דו צאלסט טויזנט דאלער פאר דעם, אויב ס'גייט ארויף צו פֿינף הונדערט פֿופֿציק דאלער, האסטו געמאכט הונדערט מאל פֿופֿציק דאלער, ווייל יעדע קאנטראקט איז פֿופֿציק דאלער, וואס דאס מיינט פֿינף טויזנט דאלער, האועווער האסט געצאלט פאר דעם טויזנט דאלער, סאו האסטו געמאכט פֿינף טויזנט מיינוס טויזנט, אקעי? ווילסט אבער נישט האבן די מיינוס טויזענט, סאו וואס קען מען דא טוהן? יעצט לאמיר זיך דערמאנען, ביי די סטאק וואלט געווען נאך א זאך וואס וואלט ווען געקענט געשעהן, אויב ס'גייט אראפ די סטאק, וואלסטו געקענט פארלירן, איך האב אינגאנצן צייט געזאגט די סטאק גייט ארויף פון פֿינף הונדערט צו פֿינף הונדערט פֿופֿציק, די הויז גייט ארויף פון הונדערט טויזענט צו הונדערט פֿופֿציק טויזענט, אבער וואס געשענט אויב די הויז גייט אראפ אין וועליו ווען די קויפסט א קאל אפשען? וואס געשענט אויב די הויז גייט אראפ אין וועליו אויב די אוינס די הויז? אקעי? אויב דו אונסט סטאקס גייט אראפ אין וועליו קענסטו פארלירן דיין גאנצע פֿופֿציק טויזנט דאלער, כ'וויל דיך דא מאכן א סינטעטיק, איך וויל ס'זאל זיין עקזעקטלי די סעים, סאו אויב ס'גייט ארויף פארדין איך די דיפרענס פון פֿינף הונדערט דאלער ביז פֿינף הונדערט פֿופֿציק דאלער, יעדער עגריט מיט דעם, באט כ'האב געצאלט פאר דעם עפעס, סאו וואס קען איך טון כדי נישט צו דערלייגן די וואס כ'האב געצאלט, הער איז די איידיע, נעמסט די זעלבע סכום וואס דו האסט געצאלט די זעלבע פרייז, די זעלבע סטרייק פרייז אויף וויפיל דו האסט געקויפט די קאל אפשען, און דו פארקויפסט אויף דעם א פוט אפשען. סאו דאס מיינט אין אנדערע ווערטער וואס דו טוסט איז, דו ביסט א סעלער, דו טרעפסט א צווייטן וואס דארף די גאראנטי פון דיר, ביי די וועי איך זאג דו טרעפסט א צווייטן, ס'איז דא א מארקעט פלעיס פאר דעם, ער דארף די גאראנטי פון דיר אז אויב די סטאק, נישט קיין חילוק, אפילו די סטאק גייט אראפ, קענסטו אייביג, גייסטו פאר אים גייסטו אפקויפן פון אים פאר די נעקסטע זעכציג טעג די סטאק פאר פינף הונדערט דאלער, יעצט דיין ריסק איז אויב ס'גייט אראפגיין וועסטו עס מוזן אפקויפן פאר די פאר די פינף הונדערט דאלער, סאו קומט יעצט אויס אבער איר האט איר געצאלט פאר דעם טויזנט דאלער, סאו אויב ביסטו גערעכט אז די סטאק גייט ארויף האסטו האסטו פארדינט טויזנט דאלער פון דעם אז דו האסט פארקויפט די פוט אפשן. די אנדערע נײַן און פֿערציק די אנדערע פֿיר טויזנט נײַן הונדערט אקעי ווייל ס'איז טיימס הונדערט יעדע זאך האסטו פארדינט אדער די אנדערע נײַן און פֿערציק פער סטאק אקעי איין דאלער ניין ניין ניין איין מינוט נאכאמאל טויזנט דאלער האסטו געצאלט טויזנט דאלער מיינט צו זאגן אז דו האסט באקומען צען דאלער פאר יעדע סטאק טיימס הונדערט איז טויזנט סאו קומט אויס אז פון פֿינף הונדערט ביז פֿינף הונדערט און פֿופֿציק דאלער פון פֿינף הונדערט און צען ביז פֿינף הונדערט און פֿופֿציק האסטו פארדינט, די אנדערע צען האסטו אוועקגעצאלט פאר די קאל אפשען, אבער האסט עס באקומען ווען דו האסט פארקויפט א פוט אפשען פאר צען דאלער, מיינט פאר טויזנט דאלער, יעצט ביסטו עקזעקטלי אזוי ווי דו וואלסט ווען געהאט א סטאק, אויב די מארקעט די סטאק גייט ארויף ביז די לבנה האסטו געמאכט ביז די לבנה, אויב די מארקעט גייט אראפ און ס'גייט צו זיראו האסטו פארלוירן די גאנצע פֿופֿציק טויזנט דאלער. אזוי האסטו בעסיקלי, און כדי צו טון אזא טרענזעקשאן געווענליך איז ריקווייערט ווייניגער געלט, מען טאר נישט טאטשן אזא זאך פאר מען ווייסט גוט וואס מען טוט, אז נישט קען מען אנמעסן רחמנא לצלן ווער קען זיך דערלייגן די גאנצע די גאנצע פארמעגן, און איך ווייס מענטשן וואס האבן געטון אזעלכע סטופיד זאכן זיי האבן דערלייגט, אבער אויב דו ווייסט וואס דו טוסט, דו דיקסט אריין אין דעם, פאנגסט אן צו פארשטיין, דו פארשטייסט ריסק וויאזוי ס'ארבעט, דו פארשטייסט, האסט געהערט אלע שיעורים פון אנפאנג, אפשר וועט מען רעדן נאך פון עס, אין אזא וועג, איך קען מענטשן וואס זענען זייער שיין מצליח מיט עס, פרייוועט קען איך מענטשן, פארשטייט זיך מענטשן מיט וועם איך ארבעט, מיט סטודענטס, מיט די גאנצע זאך, אבער אבער מאך זיכער תן לחכם ויחכם עוד, און אויב דו האסט עני שאלות, אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, שיק א טעקסט, כ'האף בלי נדר אז כ'וועל ספענדן נאך צייט איבער די נעקסטע שטיקל צייט צו עדרעסן נאך